Selamat malam begulai enggau aku ini Maneng. Nama berita bala uchu ini ti semampai bisi mayuh ini datai ngundang duduk enda bala uchu anang baka buang bejagang selepai batu. Anang baka riga ningkap berekah batai am tunggih tunsang. Lama ini enda nepas ruai pelandai panjai kitai uchu. Ketegal ti mayuh kuing singkang kaki ngaga ganjuh tikung pelabuh temawai kemali. Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda masai ke nadai. Baka selama ini bisi mai ke bala uchu cherita ti dipekunsi ke siku aya ti driba luri nyadi ba iya empu ba taun semilan belas semilan puluh lapan munya. Asal jerita ayo tau ngena voice message tang ngai nyadi dibantai kini uchu ketegal ti mayuh betampung. Ka pe enda dikalih ke menyadi kitai ayu ngagai leka turai uchu. Nya mai ga bela macha pia ku ayu. Enti ngai macha iya uchu tau ga mending kini nusi jerita seraya ke nganti leka mata ke kulap-kulap ni uchu. Jerita tu lama udah nyadi kenu ku Saba nyadika nama karung aya kitai tu. Ba taun semilan belas semilan puluh lapan kelia maya Saba enggau bakih iya orang Tatau ngambi besi roll bars ke sepemerat kurang lebih lapan tan. Nyadi Saba tu orang sebau uchu. Luri sepuluh tayar kena seduai maya nya meleka ari Bintulu pukul dua belas tengah malam. Ketegal hari ti bangat amat ujan. Endang iya baka selama. Pejalai seduai nadai apa nama datai ba Sibu nyau ka pukul lima pagi. Maya ti nyau udah semak feri Durin. Bai sabar ngetu dulu bakih iya adan nyadika nama karung ba kedai tisi jalai enda banga jauh ari feri laban ti deka ngirup pagi nya bepakai kemi meh. Maya nya kenu ku sabar uchu. Mi kampung semina dua ringgit setengah aja. Ai kupi seringgit setengah. Dua iko ngirup pagi nya. Belalu ah. Duit sepuluh ringgit. Nyau ka pukul enam seduai duduk ba kedai nya. Kedai dinding peliut ngapa nya meh kenu ko Saba Uchau. Ukai tentu nyengala kedai endar baka ke diatu. Nyampau diri ga kedai nya dia suba kenu ko tudah Saba Uchau. Tembu ngintu diri pagi nya, seduai sebakih pen lalu bepuak enggau orang berintai ba feri. Kira bisi setengah jam meh awak seduai beranti nyau datai ba seduai iya ga Bakih Sabo lalu nama keluri ngagai feri. Enda berasai, datai ba seberai hari pen udah tawas raya, kira ke jam tujuh kini maya nya, Taja luri puang tang enda ulih laju iga laban jalai maya nya ukai baka diatu ko kita ucho balat belubang. Kira enam puluh tauka tujuh puluh kilometer sejam aja meh pengelaju pejalai bentuna udi enggau orang bukai ti betengah ke jalai alun. Enda mukai-mukai lebuh ti mansa simpang ke Nawin. Adan lalu ngasuh Sabo ngetu keluri seduai laban perut iya nyau muat deka bira. Sangkaika Sabo luri muat ari kiba jalai ngiga endur ti engkeman endur paking ke luri nangika ngachau jalai orang. Suba ga semina dua gembal aja jalai ukai baka diatu, ku kita Ocho. Berumban meh tudah Adan nurun lari luri ngiga endur ti engkeman endur iya bira. Baru dua tiga kali tudah Sabo nyirutka insap. Peda saba, datai baru tudah dan. Tang meh, adan nya tadi tama luri lalu ngelawa bangku belakang, tak lalu galik ko kita ucho. Nama main deh baka nya? pia ko saba nanya tang bakih iya adan semina demuh aja enda nyaut enggau nyemetak. Meda baka nya, Nadai meh sabo tu kiruh endar mupuk meh seduai tu tadi bejalai baka selama. Mayo ti benung deriba sepemanjai jalai nya ko kita uchu. Suah sabo merening cermin belakang berati ke ulah baki aya dan. Ari tembu bira tadi lalu enda memunyi iya dan semina gali gegaring ba bangku belakang aja. Ditanya enda ge nyaut, kumbai parai agi ge nyang kebut. Dipandak ke jerita Ucau nya udah datai ba sitak menua Semanggang peda saba bakih iya dan nya tadi. Nya un Sugau angkat lalu duduk ba bangku endur iya selama. Mata Adan enda engkesap sekali. Berening tunga luan lori aja. Ditanya Sabo enda benyaut. Lapa deh meragan? Pia ku Sabo meda bakih iya adan nyau baka engkeratung ari tadi. Tanya enda nyaut, engkebut enda ga. Nyau enda liat ati tudah Sabo meda adan baka nya. Nyau pengelama baru Wadan bejaku dua leka aja ko kita ucau. Ngetu ditau. Ninga munyi nya, malik saba ngagai bakih iya Dan. Peda saba bakih iya nya tadi nurun begadai-gadai ari luri lalu ngelawa belakang luri. Nama ulih iya tu nyelai udu? Pia ko saba mucau kediri. Udah ga luris duai ngetu mekang-mekang ba kaki bukit begunan. Meda baka nya tadi, nurun ga tudah Saba ngelampat bakih iya Adan muat ari kiba luri bejalai nuju belakang luri. Datai ba belakang luri, Saba tak nadai meda semengat mensia agi. Tilik Saba sebelah baruh luri. Nadai ke meda semengat mensia. Sepek saba bulu betis, bulu jari, bulu pegu nyergu magang-magang. Pala nya asai ke kembai. Nadai mayuh runding, saba maya nya ko kita uchu. Ada gurit ke saba meh luri niki bukit bengunan nya. Celum aja asap luri, jera ko ati saba din. Iyo meh udah ngelebus ari bukit bengunan, berasai lanteng seput asai sepe tudah sabo. Nyau pemuas ke ngenang utai ti udah nyadi baru sabo nyau teringat ke bakih iya Adan. Sigi agi tinggal ba simpan kenawit din tudah tuai Adan tu. Pia ku sabo dalam ati. Berumban sabo ngiga talipon kunsi ba Serian. Maya nya, baki Aia Adan bisi tali paun binching Motorola style TAC maya lipat. Sebaka tali paun seduai sebakih ku kita uchu. Ukai main kigang minjin tali paun nya kelia uchu kenu ku Aia Saba. Sapa bagi kita uchu ampit ngena tali paun binching baka ngai Aia Saba tau ngayan kediri uchu. Ni nemu engka ta betemu enggau bakih lama ba ruai kita ditu. Ini nah ampit ngena telipun bekenyau ucau. Sengudah ti betalipaun ngagai bakih iya Adan, dia da Adan madah kediri nepan bas ke Kuching. Baka nama aja meh tudah Adan nganu Saba ko kita ucu kumai Adan ninggal ke iya sengapa. Saba bedau nusi ke bakih iya Adan utai ti udah nyadi. Nama penyadi saba nya nguna nantu dalam luri ari simpang Kenawit nyentuk ke kaki Bukit Begunan ko kita Uchau. Sepengudah bakih saba datai ngena teksi ari stesen bas simpang tiga Kuching ngelawa luri, seduai pen ngintu diri laban nya udah laun manggai puko tiga lemai. Maioh ti makai nya meh. Sabo nusi ke baki ahi adan utai ti udah nyadi. Patut meh utai nya enda nyaut ditanya sepemanjai jalai. Ta antu rana-rana ke diundan deh apai. Pia ko Sabo Uchau. Lebuh adan ke ninga Sabo nusi maya nya ko kita Uchau. Nyau pujat kelat mua tudah tuai. Asik champur adan pen enda abis dempa iya. Kira jam lapan malam. Seduai pemeleka baru mulai kediri sepenemu luding besi ngagai luri. Tembu semua, seduai pen lalu meleka tang ngetu enda lama bebatu sepuluh laban ti deka ngintu diri dulu sebedau nampung pejalai baru mulai kediri ngagai Sibu. Ari malam nya baka ti deka ujan bekilat-bekilat gaya tang bedau ga labuh leka ujan. Bela minta asit champur aja seduai sebaka iya. Sup sayur semangkuk empa tubuh dua. Mujur enda pengawa seduai matah ke lengan malam nya ko kita uchu. Seduai meleka ari batu sepuluh urung iya pukul sepuluh setengah malam. Belubah aja luri bai Sabau uchu laban ti berat bebai ke besi sepemerat lapan tan. Iya meh baru deka mansa serian. Enda mukai-mukai. Dia deh ari iya da labuh baka tutuk pauh naka ai pemanga mangat. Udah ga wai pa luri saba nya. Enda bulih iga muai ai ketegal batang iya ti udah bingkuk. Endur bala mekinik masang cheremin luan luri nya ti pechah laban batung ketik maya berimbas enggau luri bukai. Dulu Gary nya. Engka endur bala mekinik bepaut pelaba aya saba ne ucau. Saba enda ga berati ke nya pengelama ti udah nganti cheremin dipandak ke jerita ku kita ucau. Maya ti deka nanjak Bukit Begunan ba pelilih menua Semangang, enda mukai-mukai luri seduai sebakih tak padam ke nyiit. Berumban tudah Sabo narit handbrek luri nya lalu masuk ke gear lima ngicha ke luri seduai enda ngerantal. Berumban seduai begiga ke batu dikena nekal tayar luri ngambi bisi mantu handbrek. Dia utai ngai nyadi. Dia gear ngai enda padam, pia ku Sabo mut-mut kediri uchu. Bakih iya adat enda memunyi ari tadi. Saba nemu bakih iya dan agi gelik laban udah nusi ke bakih iya nya nyangkai ke sapit iya ba kaki Bukit Bengunan nya sepiak nyin ngalih ari kemari. Amik pichit tua dalam bakit lachi luri muat ari penuduk deh akih. Pia ko Sabo ngasuh Baki Haya Adan ngambi pichit. Adan pa lalu beguai niki keluri. Tang meh! Empai lama Sabo udah malik tunga ke langit meda langit petang ti bekilat-bekilat deka ujan. Peda Sabo Baki Haya Adan nya tadi udah degi-degi nyua ke Sepano. Amat raya pun laju udah ngambi pichit. Pia ko Sabo seraya jari iya nyengkau pichit ba jari Adan. Tenggau saba beteri luri. Nadai ga pan nama. Benung tudah saba tukil-tukil ngusek pala beteri. Dia dena mukai-mukai, saba tak bisi ninga bakih iya adat ngangau ari dalam luri. Berepek enggau nya mega, picit saba tak lalu padam, ku kita ucup. Nadai beteri picit tua tau puang, tak kerubung iya aja. Pia ko Adan ari dalam luri ucau. Ninga munyi nya, tubuh Saba ada ngenyit chelap. Pala nyau berat asai ke mesai baka, ko kita ucau. Enti Adan agi dalam luri, bah. Sapa ti nyua ke Saba pichit nya da ucau. Meda baka nya, malik Saba ngagai pichit ti disua ke buntas ja tadi. Peda Saba tak papung kayu puang ti udah repuk. Nadai mayuh lagu ku kita uchu Saba ada nyerarat lalu belanda ngelawa baki ahi adan Saba lalu tama dalam lori Datai dalam lori Saba pen ada nutup pintu lori naka iya pemalat Tutup pintu deh nya Pia ku Sabo madah ke baki ahi Adan sepia ti agi genung-genung meda ulah Sabo baka nyau. Berumban mega tudah tuai nutup pintu luri muai ari iya sepia. Baki ah Sabo nya nyau kutak-kutak patung tudah tuai peda Sabo. Kada enda bisi utai peda iya tu. Pia ku Sabo bejaku dalam ati diri. Sabo enda gati nanya baki ahi Adan laban Sabo sigi nemu Adan bisi meda utai. Ngumba amat ga mata saba ko kita uco enggai enda nyeling tunga ke cermin tisi luri mua ari kanan. Peda saba iya utai baka mensia tang nadai mua nadai kaki jari. Buntas nya degi degi benung nunga beteri luri laban tangkup biteri enda alah tambit tudah saba bai ti berumban ari. Enda berasai, kaki Saba pun nyau gegetak baka engi bakiah iya dan sepihak. Bula ngumbai diri kering semengat kenu ku aya Saba uchu. Amat teka nyabak tuai malam nya kenu ku tudah tuai uchu. Jam sigi udah nuntung dini hari maya nya. Tambah mega mensia bukai. Nadai ke betengah ke jalai alun maya nya. Ka seduai aja geli-geli. Bendar meh tudah sabar masang luri, tang luri enggai ke idup. Tang api luri terang. Pia mega spotlight ba perabung ka magang ga idup terang amat. Seleka enda meh seduai sebakih bejaku maya nya bela enda engkeretik. Sama bela ngenat ke penakut diri empu aja. Enda nemu ka madah bekeni penakut malam nya kenu ku aya kitai Saba Uchau. Enda berasai jari Saba ngenyak kehun luri sepe Saba ada bengau pending. Kitai ga nemu uco nama sebut kehun luri sigi besai munyi iya. Ada nyak ke Saba enda betatak kehun luri ku kita Uchau. Bengal enda pen pending nadai ngira nya asal ati puas kenu ku tudah tuai. Jeling saba baru cermin tisi. Nadai agi utai ti nunga beteri luri nya tadi. Lantang seput asai kenu ku tudah saba uchup. Pasang saba luri peda sekali musin aja lalu idup. Pasuk sabo gia luri pen berengkah bejalai begadai-gadai nanjak bukit bengunan nya. Baru deka nukar gia luri ngagai gia dua, dinga sabo atap luri seduai sebakih. Nyau asai ke ditabak kurang pasir nyau keresik aja munyi ba atap. Nama munyi nya? Pecah kini opis pulai tua. Pia ko Sabo bejaku merening baki Ahi Adan sepiak. Peda Sabo Adan bekerendut patung duduk engkutung. Kasih amat pendiau tudah tuai peda Sabo ko kita Ucau. Sabo pun semadi meh engai enda ngering ke semengat nangi ke luri ngerantau pemarai yo mes duai malam nya. Udah aga mai besi lapan tan. Iya meh luri deka mangai ba tuchung bukit bengunan. Peda saba bisi engkilap entuka orang entudi luri seduai. Beri saba sina ngasuh entuka nya ngelih. Baru bisi berasai nyamai anak ati meda bisi mensia bukai betengah jalai alun. Nangkan entuka nya mega bisi ga bas enggau luri bukai. Lantang seput seduai bisi orang enggau betangkan enda kelalu sunyi jalai. Datai ba Firi Durian nyau ka pukul lima dini hari. Seduai pen ngetu dulu belelak lalu ngirup pagi. Maya nya Adan Usi nama kebuah patung nyau getai-getai. Maya Saba empai lama udah tama lori. Dia dai dan meda siku indu nya niak nembiak ngena puak chelum. Indu nya enda bebaju semina besintal kain chelum aja. Indu nya nadai mua, nadai kaki semina buak aja gerusu panjai nipas tanah. Seduai menyanak enda kebut-kebut bediri ba tengan jalai aja berening tunga keluri seduai kenu ko tudah tuai. Ngetu dulu aku bejalai jauh agi. Anak tentu alai. Pia ku Bakih saba. Amat badu meh tudah tuai enggau nepan luri bejalai jauh sepengudah nya kenu ke kita uchu. Kebatang bendar adan nya tadi teriba sakai ngetar jalai. Seninjik amai saba bejalai ke Kuching ngambi besi. Adan lalu diasuh orang enggau saba ka ga tudah tuai ukai nemu enggai diasuh. Sigi orang sika orang bagas empu. Bisi siku enggau Sabor beganti deriba bejalai jauh. Bisi lih meh seduai deriba maya bisi ngambi tauka nganjung barang jauh. Begi bisi orang enggau bisi lih deriba. Enda kelalu leleh. Ni, nya aja jerita aya kitai Sabor, ucau. Nasit amat tudah tuai enda luput. Dini enda bebadi enti Luris duai ngerantau bebai ke besi berat. Meri terima kasih ngagai aya Sabor ketegal ti udah bekunsi peneleba diri empu nampik penguji sepemanjai ti deriba Luri. Udah tinduk kini bala uchup? Enti bala uchup bedau tinduk, ini deka ngemai siti da agi jerita baka ke malam tu uchup. Sebedau nya, ini meri besai terima kasih ngagai Ucu ti udah kiruh nuraika kitai bedua jerita peneleba diri maya agi mit munya. Enda mayuh biran turai tudah tuai semina diserurik Ayu ngemuk mit aja bebuaika leka jaku Injau lalu disilih Ayu ngena leka jaku Iban adap ke menua ulu. Baka leka jaku dikena ini tu empu Ucu. Baka selama ini ngena nama Anau. Nyadi ke nama Karung Nguchok tu. Ba taun dua ribu sebelas enti enda salah ano. Maya nya tudah ano pun satu kira ke udah ngelebus gawai sida sebilik pindah ngagai rumah baru ba tumpuk pendiau. Maya nya mayuh bedau bisi orang pindah ba tumpuk pendiau nya. Kengka ke bisi ka dua pintu aja udah di wan orang ba sedirit rumah nya dia. Lurung rumah belakang sida ano nya bedau bisi orang pindah Agi puang. Sepengudah sida ana sebilik pindah nya baru bisi dua tiga pintu bisi orang nguan. Dapur belakang maya nya sigi senauh magang ba tumpuk pendiau sida ana nya dia. Semadi diri empu nangkir ngaga kediri dapur ngena batu bata. Nyumai pun ba luar meh sida ana maya nya suba ko kita ucuk. Ko jaku ka nyumai ba dalam tang singki udu sumbat suah diadu ke orang. Ka pe enda nyumai ba luar meh pia ko Ana ucau. Ari maya nya udah ngalih lemai ucau Ana enda meh nemu jam udah pukul berapa maya nya seduai minai aja ti enggau ba rumah laban apai seduai menyadi Ana udah bejalai laban ka beguntin pua. Ana nyau rindang bemain basikal ba tengah laman rumah sida dia. Ari maya nya ujan nyala mesai-mesai. Mua hari nyau kuning ko kita ucok. Laban ano ke enda nemu reti utai. Meda hari ujan nyala baka nya, ano enda kiru ah majak bemain. Pemuas ano bepeling sebelah tengah laman nya dia bemain basikal mata ano asai ke bisi meda siku indu orang ti tuai tauka ini tuai. Anna semina nampung pengawa iya bemain baru. Iya enda ibuh ke indah tuai nya tadi. Enda mukai-mukai, nyau teberingkas ga rantai basikal Anna nya tadi, ku kita uchu. Benung tudah Anna ngadu ke rantai basikal iya, sekali Anna malik ke belakang tak lalu tepeda ke siku. Indai tuai orang nyengenda amat ba mua mata iya enggau gamal ti chukup iya ringat baka bisi utai ti ngemedis kati iya. Ba sikal Anna lalu dileka ke iya, Anna semina nyabek aja enda dapat lari agi. Kira ke sabak kangau aja meh tudah Anna maya nyako kita uchu. Ngangau ke indai iya. Indai Anna ti ninga Anna rauh-rauh lalu mansang ngesah tudah Anna. Nama utai ngasuh diri rauh? Bisi orang ka ngerumpak. Pia ku indai Ana nanya Ana. Ukai. Bisi orang ba bilik sepiak kitai nya indai, ku Ana ga madah ke indai iya. Dini bisi orang nya dia? Nadai orang nya dia. Bedau pindah sida bilik sepiak. Pia ku indai Ana madah. Enggau sabak-sabak Anor madah ke indai iya bisi utai ba dia. Indai Anor pun pasut nyengua. Tang meh indai Anor nadai meda utai. Meda baka nya indai Anor lalu ngambi duko sereta nunu selukai seraya ke besampi munyi tu. Kami tu mensia enda ngachau kami, takut kami. Dunya kitai enda sebaka. Sama bela ngiga pemakai diri empu kitai. Ngiga jalai diri empu badu agi ngachau ngeregau kami, kami takut. Ukui ke ditupi sida enda maya nya agi mit amat ku kita uchu. Bendar amat tudah nyalak ngagai endua ana ke meda utai nya. Datai tudah apai seduai menyadi ana meda besikal enda nyau enda diadu manah, nanya seduai iya. Nama ba sika enda simpan manah. Anang ngaga baka nya, pia ku apai Ana. Tudah Ana enda munyi laban bai ati ti kelalu takut. Nyau pucat gamal tudah Ana ku kita uco. Indai Ana lalu nusi nama utai ti udah nyadi ngagai apai Ana. Enti enda salah ingat Ana ku kita uco, bisi macha puchau apai Ana kena apai iya maga rumah sida ngambi nadai utai ngachau. Udah utai nya nyadi, enda lama aja utai nya nadai ayan. Bisi takah berapa bulan udah nya, indai Ano bisi ngambi mimpi meda siku indah tuai orang chukup pemesai. Bisi siku Ano mit enggau iya begulai. Peda indai Ano dalam mimpi. Enda mantai ke mua lalu utai nya ku indai Ano semina besintal kain aja, benung duduk melakang. Indai Ano lalu nusi mimpi iya. Nya Indai Ano madah, enti utai nya enda mantai ke mua tauka enda ngayan ke mua iya ngagai kitai, nya mai reti utai nya jai. Tang enti utai nya ngayan ke mua ngagai kitai, nya mai reti iya manah, pia ku orang tuai madah ke Indai Ano. Enda nemu meh kitai baka ni ba penemu orang bukai pia ku nya Ucho. Lebuh maya malam, suah amat ninga munyi orang muka ai payap deka mandai. Ni ke apai seduai indai Ano ninga munyi orang nguntun tali pengeredai gari ba bilik sepiak. Amat tak ngapu aja kenu ku Ucho Ano. Iya ga tudah ana tu buyan amat enti ninga utai. Kena ke taun dua ribu dua belas, anak menyadi ana udah ada tang pama hari malam sigi nyabak. Enda temu tunga sida indai seduai apai ana ngaum. Mayuh macham chara udah dikena. Ngangau ke orang gerija ngasuh sembayang ke anak menyadi ana nya. Agi ga baka nya. Pamo ari malam anak madik ano sigi nyabak ngai bado-bado. Kangau ke orang bukai ngena chara bukai agi ga mekang baka nya. Pengujung iya ngangau kaki manang sekali sida indai ano. Mayo menyadi ano ngambi aki manang malam nya. Dia deh tudah aki manang meda utai ngelingi rumah sida ano nyedia. Sepengudah iya tembu ngaduka tanah anak Ano nya tadi, Aki Manang lalu nanya ba apai indai Ano, Nama rumah sepiak kita nya udah bisi orang diau dia? Ku tudah Aki Manang nanya. Nadai orang diau dia Aki. Bedau pindah sida sepiak nya, pia ku indai seduai apai Ano nyaut. Manang nya lalu madahka sida, Ano sebilik? Aku ka madahka kita, rumah sepiak nya enda manah, angat. Enti orang Iban diau dia ila enda ngawa meh. Ila nemu sida iya bekeni chara deka nguan sereta muai utai ke enda manah ti udah lama diau dia. Pia ku Akik Manang. Enda lama udah Akik Manang pen nampung jaku iya baru. Maya aku datai tadi, aku bisi tepeda ke siku indai tuai orang ti benung duduk ba tingkah semin luar dia. Sida anu sebilik nadai memunyi siku. Nya ne, sigi amat meh utai ti dipeda endu nya suba. Pia ku indai anu madah. Sigi enda bula. Ake manang nya mega nusi ngagai sida anu mega. Tanah alai endu orang ngaga palan tumpuk pendiau tu pun kara suba senentang rumah kita tu. Asai ke endu urat iya nyin orang ke ba tengah nyin sepiak kita enda manah sigi endu pun kara nya. Pia ko Aki Manang madah. Aki Manang nya ulih meda sereta ngasai ke utai baka nya. Lantang ngasai ati. Udah diintu wake manang keno ko ano uco. Nadai utai nyelai agi nyadi ba bilik sepiak sepengudah nyo ko kita uco. Bisi deh ari siti. Ari udah ngalih lemai, ano bedau pulai sekula laban sekula sida ano bisi dua bagi, pagi enggau lemai. Nyadi ano tu tadai sekula muat lemai laban sida pom satu enggau pom dua sigi sekula sisi lemai. Apai ano meh ngambi ano pulai ari sekula. Indai ano aja ba rumah laban iya udah dulu pulai gawa. Benung tudah indai ano ngintu lawa ba singki luar. Balik iya ke rumah orang seberai sida ano nya laban lurung sepiak rumah sida nya bedau bisi orang pindah. Indai Anor tepeda ke dua iku antu lunchung pala ninggi perabung rumah. Bendar Indai Anor merati ke seduai nya. Nama mensia nya tinggi amat nyau bejalai baruh terutuk atap. Pia ku Indai Anor bejako kediri. Pemuas tudah Indai Anor berati. Indai Ano lalu belanda tama ke bilik. Barang utai ke deka disumai indai Ano dileka kia aja Berumban Baban rari tama ke bilik. Ari sigi udah silau maya nya. Lebuh Ano enggau apai iya datai ba rumah meda utai ba singki nya temera aja. Apai Ano lalu nanya nama kebuah indai iya. Enda ati nyumai. Indai Ano nak nyaut seleka, Baik tudah kelalu kesal sereta takut, ku kita Ucau. Nyau lemi pala patung, ku tudah tuai Indai Ano, Ucau. Nyau ke lama udah badu kesal baru meh Indai Ano nusi nama utai ti udah nyadi. Tiap lemai hari empat, hari lima tauka maya hari ujan nyala tauka hari enda manah, Niang Apai Ano suba sigi naburka garam kasar belama lalu macha puchau laban Niang Apai Ano bisi penemu puchau. Selukai sigi ditunu belama kelebih agi enti mua hari nyau ku Niang Ujan Jala. Garam kasar enggau cabe ke udah dijembi sigi lalu ditabakka Apai Ano ba api ti benung mau. Tiap lemai, sigi bekenya belama keru ga nadai utai ngachau agi. Nyentuk ke sehari tu, sigi betunu selukai maya hari ujan nyala. Pia mega enti lebuh maya bejalai sebelah tanah, sigi duduk nukung dulu sebelah bandir kayu nganti ujan nyala udah ngetu. Laban antu gerasi bekesegau ku orang tuai maya hari ujan nyala pia ku Ayu uchu laban tudah tuai ke suah bejalai sebelah kampung puang sereta mayuh peneleba ba penemu kitai Iban. Enti bala ucuk ka ninga jerita Ayu Empu tau giga kita ucuk ba ruai kitai ditau. Baka antu kamba, capat bejalai enggau mayuh agi ke bukai. Nyi, naka tu aja jerita kitai baka ke malam tu ucuk au. Nya aja ari ini. Enti leka jaku ini bisi ngasuh ati bala ucuk enseriban begelema nanchum tajam.